Ras fawr y dydd yw Pencampwriaeth y Dynion Elît, a rhif un yn briodol iawn i Enfield, fe heb os yw'r prif ddetholyn. Liam Killeen yn arbenigwr ar feicio mynydd, Alex Payton yn arbenigwr ar reidio ar yr hewl. Nick Craig enillodd y ras i'r dynion hŷn yma ddoe. Mae Mhon yn addo i fod yn dipyn o ras, ond all Ian Field wneud hi am y bedwaredd blynedd o'r bron. Dyma hi te, brif ras pencampwriaeth y dynion elit. Mae yna dros 60 o feicwyr yn y ras yma. Ian Field heb os yw'r detholyn, fe yw'r ceffil blaen, a dim syndod i weld e yng nghanol y criw yna sydd yn mynd amdani o'r dechrau'n deg. Oddi ar y ffordd fawr ar y trac go iawn am y tro cyntaf. Goliwch allan am y rhif un ar ei gefn e, Ian Field o Ashford yn Caint yw hwnnw. Mae e'n chwilio am ei bedwaredd bencampwriaeth o'r bron yma yng Nghymru. A ni'n gweld yn barod, mae yna un i mynd reit ar y blaen, ond mae'r pac dal yn ddwfn yn y cefn. A'r bachan sydd wedi mynd ymlaen yn gyntaf yw Stephen James o dîm Hargrove Cycles, yr un tîm gyda llaw a sy'n noddi Ian Field. Mae gyda nhw dîm cryf yma. A nhw gyda'r llaw nath uh, ddod yn ail, dwi'n meddwl, oedd hi yn y uh, tîm e, y beth, y ddeuddeg mis yn ôl, siwr o fod. Stephen James o Southampton. Fel nifer o'r uh, beicwyr yma'n teithio i fyny ag i lawr y wlad, rhai ohonyn nhw ar y cyfandir hefyd, a chi'n gweld bod yna benderfyniad uh, o'r dechrau'n deg yn dos e. Ni'n gweld y pwer yn fawr mynd fyny'r all na o ddim byd, o'n bomio mynd. Ie, mae'n bwysig bod ti'n cadw'n glir o'r dechre'n deg ar y darn yma, lle welon ni rhai o'r merched yn cael trafferth yn hmm. gynharach, ac fe wnaeth hynny yn sicr amharu ar ambell i feiciwr. Oedden ni'n gofyn ar drafferth yn y gornel yma fanna. Stephen James. Cefndir beicio mynydd eto, medal efydd y mencampriaethau iau y byd cyn hyn, a mae wedi agor bwlch o ryw ddeg eiliad A dyn ni ddim wedi cyrraedd hanner ffordd trwy'r cylch cyntaf eto. Na, mae Origili wedi sprintio o'r ffyrdd chwarae teg iddo fo. Yn teimlo fel bod o'n uh, un sy'n licio fo ar y blaen yn just rhedeg i ras i hun yn ddechrau. Gwyn ni weld sy'n o'n mynd os yn dal yr, uh, y gap. Darn trwy llodrus uh, yn dod i fyny fan yma nawr. Mae'n ddarn cil hefyd. Ni'n gweld ar y gornel nesaf mo am nhw'n dod rownd. Uh, mae yna ddipyn o rut mowr i ddo allan uh, lle mae'n golygu lle mae'r teas yn actually tyllu fatha uh, llwybr ei hunain fewn yna a fel mae'r as yn ymlaen mae wedi mynd yn ddifn ofnadwy. Felly wyt ti'n mynd fewn i'r i'r rhych hwnnw neu wyt ti'n cadw draw oddi wrtho fe? Wel, mae'n ma beth personol, dwi'n meddwl, mae rei bobl ddim yn gallu, maen nhw'n gweud anodd i, i reidio yn yr, yn yr ruts mae'n rili, really. um, a os ti'n digon o, o reidio i wneud o, mae'n gallu mae'n gynt, ond weithiau maen nhw'n gallu mynd yn rhy ddifn a ti'n methu o gwbl reidio nhw. Os wyt ti'n gwybod bod yna ddarn caled yn ei wylod e, mae'n gallu dy chwipio di allan, dy lluchio di allan yn diwy ag ardd y ffordd, ond os yw'n chydig bach yn yn ludiog fel glid yna, ni all e dy sodri di hefyd yn gall. Mm, mae'n dipyn o risg i Gerrett, ond os yn gweithio'n iawn, mae'n werth o. Mae'r ceffil blaen ar y cilch cyntaf i chi. Stephen James yw e. Yn arall sydd wedi cael ei ysbrydoli gan uh, gampe a llwyddiannu, llwyddiannau Bradley Wiggins ar hyd y blynyddoedd. Allan o'r cyfrwy. Dal i geisio rhoi mwy o ole dydd rhwng fe a'r gweddill. Yn godi Owen Cefn ond yn locio fyny fanna rownd y gornel yna. Dda fewn yn uh, tipyn fast. Just iawn o golli. E, gweld dau o'r un tîm ag e'n uh, y trydydd a'r pedwerydd safle. Na, sy'n ei syni dim nag i yn ffil i un o'r heini. Aelod o dîm Hope Factory Racing, fi'n credu sy'n yr ail safle yn ôl y lliwiau gwyrdd a di. Ni'n gweld y merched yn reidio drwy bit yma, ond uh, ond diseidio i reid i feic ar ei ysgwyl a redeg o. Pawb at y peth y bo. Mae'n gweithio i Steve James. Ni'n gweld Steve James yma. Mae rhan fwyaf o bobl yn gwisgo menig, ond diolch yn gwisgo rei, so... Ar ei bod gen i fod ddwylo caled. A sgwni a fydd e'n edifar fel mae'r ras mae'n mynd yn ei blaen. Rhyw, rhyw awr o ras yw hi. Mae'n rhywbeth personol cael y menig. Chos, uh, fel bod fi'n licio'r teimlad o, o peidio cael y groen ni ar y handlebars, ond mae'n oer heddiw, de, swn i'n cadw oer, swn i'n iddo fo. Ond mae wedi oeri yn ystod yr awr ddiwetha yma. Ond to, maen nhw'n... Da ni'n eistedd yma yn y, yn y booth ma, maen nhw'n mynd rhwng y cae, so dwi'n siŵr bod ni lot oerach. O dan y llinell derfyn fyna am y tro cynta, 5 munud a rhyw 8 eiliad ar hugen, chydig llai falle i Steve James wrth i'r gweddill i ddilyn e drwodd. Ac Alex Payton sydd fyna yn yr ail safle o dîm Pedal Heaven. Mae'r bygythiad mwyaf i Ian Field yn y gyfres genedlaethol dros y misoedd diwetha yma. Yeah, mae Stephen James a ben ei hun ar y blaen. A... Mae'n debyg iawn, mae'n edrych o bac tu ôl o rili, gyd efo'i gilydd. O, lot o sgiliau yna mynd drwy'r mwyd na fanna, oedd o'n rili da yn balance o'i hun. Nôl sy'n mae hyn. O, a tra mae'n... O, just am o'n mynd yma na fan. Wel, dyw Pearson ddim mor gyfarwydd â hynny, a, a Traws seiclo ar yr hewl y mae e hapusa, neu ar ei feic yn hytrach nag oddi ar ei feic. Liam Killeen uh, yn y trydydd safle, wel mae hyn yn ddiddorol yn diwedd, mae gen i arbenigwr ar uh, traws seiclo yn y tu blaen, mae gyda ni arbenigwr ar yr hewl yn yr ail safle ac arbenigwr ar feicio mynydd yn y trydydd safle. A dyna apel traws seiclo i chi. Ie, yeah, mae'n ma, ma gymaint o eang o bobl yn dod iddo fo, fel ti'n deud, ti'n beicio ffordd, beicio gros a beicio mynydd. A maen nhw ddau nhw, tri nhw nhw'n y top, dwi'n dweud. Mae yna wobr i, i dîm, i'r tîm gore yn uh, y ras yma hefyd, ond uh, dwi'n yn gwybod allu di reidio fel tîm uh, uh, yn y gamp yma, oherwydd uh, os yna gyfle i gysgodi yng ngwynt y beiciwr sy'n mynd o'r ymlaen di? Sa'n llawer iawn o gyfle gwbl, dwi'n siŵr bod yna rhyw ddau stret o beth o, ond Mae'n beth anodd iawn i, i, i, i'r tîm fod efo'i gilydd i fedru gallu siawtro, achos di o'm yn hawdd i, i, i basio, anyway, heb sôn am organisio pwb ei gilydd mewn tîm, so dwi'n meddwl bod yna. wedi dod hibo i Peyton yn y fan yna. Cilin yn y glas, ond Steve James sydd ar y blaen. Ni'n gwybod bod nhw'n dal o fyny wan. Steve James yn talu golwg dros i ysgwyr i weld ble mae'r gweddill. Dyn nhw ddim ymhell, allai ddweud nartho fe. Gan i ofyn eithaf y gornel yma, so mae o'n diswydio i aros ar y pedal, so mae'n rownd yr ymyl. Ni rownd ar y tu fas. Ah, oh, galed. Mae mod na'n rili really signo'r egni o dy goes ydi. Ydy, mae'r bwlch wedi cael yn dweud. Cilin. Mae Cilin yn rhaid dipyn o bwys yn ymwy i, i, i fynd yn agosach at yr... Uh, That's James. Yn un ar heffin y tu ôl iddo fe. Beth bynnag ôl tactegau yr hynna sydd lawr y drefn. Mae'r gŵr na sy'n ar y tu blaen. Mae wedi gwneud iddyn nhw ailfeddwl y tactegau hynny. Mewn i gysgod y coed. I ddath na gwthom o wynt i bewn i fan hyn gan Gorin Pabell, Lin Grwn, oedd ei ar y ddeiar. Dyna fesur i chi o gryfdu ar y gwynt. Ac ar rannau o'r cwrs, mi fydd y beicwyr mae'n teimlo'r gwynt hwnnw bydd e fydd e yn ei wynebau nhw neu yn chwthu ar draws y, y, y, y cwrs bydd e ddeud o'n brofiad, diolch yn beth neis o gwybod beth ti'n cael gwynt yn dy wyneb di. Mae'n jyst yn signo'r egni a mae'n horrible o beth, i jyst yn wych. A maen nhw'n cael dipyn yn yr, uh, ar, y, ar y stret, ar y pen dwytha'r cae, yn hitio dipyn. So yn gyntaf mae Stephen James, uh, y, y seicw cross professional, wedyn Stephen Roach. Ie, yeah, Stephen Roach wedi dod i fyny o nynlle fyna i'r ail safle. Uh, fe wylodd ei, ei gyfle. Ac yn ebrych yn debyg i fod e wedi mynd i'r blaen, felly ydy, mae Steve James wedi colli tir. Wel, Stephen Roach, fe oedd enillydd y llynedd, fe yw'r pen campwr, fe yn amlwg am ddal gafel yn ei goron. Steve Roach o dîm uh, Ride Coventry wedi cynrychioli Cymru hefyd. O Drefynwy, ger llaw, felly fydd yna ddigon o gefnogaeth iddo fe. Jody Crawford, wel dyna ni, mae'r drefn wedi newid yn llwyr. Do, mae Stephen James di gael, uh, di gael dipyn o blow-out, dwi'n meddwl, mae di mynd yn ôl dipyn. 18 yn mynd trwodd Jodie Crawford, eto o dîm Hargroves yn amlwg iawn yn y coch a'r melyn. 10 munud i fewn i'r ras. Gael ei harwen am 8 o'r munud yna gan Steve James. Wedi chwythu blwc yn ôl i golwg hi. Gildio ei le fan hyn i Steve Roach. Ni cynrychioli Cymru mewn beicio mynydd yng Nghemer Gymanwlad yn ôl yn 2006. Mae hon yn argoli fod yn dipyn o ras, Emyr. Yndi, mae yna lot o bobl yn newid uh, safle. Ti'n gwybod, mae Liam Clean di hwnna tu ôl fanna yn, yn, yn mynd amdani wan. Crawford yn drydydd. sôn eto am Ian Field yn wyna. Mae dim nag yw yn y pedwer yn safle. Os mae'r rhif un sydd ar gefen y fachan yna. A dyna fe, yeah, ar y gair. Liam Field y ffefryn yn cysgodi i bartner Jody Crawforth. Nath arwen y gyfres genedlaethol wedi tair y rownd y Crawforth ond y Field nath ennill a mae Field yn y safle gorau byddwn ni'n teimlo ar hyn o bryd. Ynddi, mae jyst yn aros o gweld beth yw'r pace a dwi'n siŵr nith o reid uh, attack arni wedyn later on. Just, oh, just i wneud slipio yn y ffrynt o fanna. Ie, diolch eisiau bod yn rhy agos o di e, rhag ofan y bydd un o'r ceffylau blaen na'n cloffi. Oherwydd yeah. mae'n ffente hefyd gael ei ddal i fyny gan adael llwybr i'r rhai sydd tu ôl i ddod i'r tu blaen. Nawr, ebe sy'n digwydd fan hyn, sgwni, lle maen nhw fel rheol yn dod oddi ar ei bit. Mae hwn yn y blaen, mae o'n diseidio i reidio fo, a debyg iawn, maen nhw gyd yn o'n. Ond dwi'n meddwl mae'n lot cynt o'n i i reidio fo. Peyton yn dal yna o hyd 42. Dyma Griff Lewis. Cymro dal y bont yng Ngheredigion eto o dîm Pedal Heaven. Go on! Ond ddim yn siŵr ei griffodd hwnna i dweud y gwir, yn cael ei felly mae... Uh... Ah. Ie, yeah, yn byw, yn siŵr. Yn 40. So ti'n gweld y gwahaniaeth mewn um, speed mae hyn yn mynd ar i gymaru ar uh, y ieuenctid ac y merched. Mae gen nhw lot mwy o i fi'n fyny'r um, y campau ag, ag yr ellu serth yma. Mae nhw fel lot mwy o gyflymder fewn, felly maen nhw'n gallu cario nhw fyny lot haws. Chwarae teg. O, oh, flag. Steve Roach. Dod lan uh, at uh, y llinell derfyn unwaith eto. Dyna ni'n lle gweld y cyntaf ail trydydd A'r pedwar idd Ian Field, pencampwr, am y dair blynedd diwetha yn cysgodi'r tri sydd ar y blaen. Rydyn ni'n gweld Stephen Roach yma mynd ar y blaen efo'i sanau Cymreig. Dangos i, uh, i liwiau go iawn o. Chwarae teg iddo. Stephen Roach. Llaw drosodd yn, uh, yn saff, dwi'n meddwl. Paul Cox yn arni 43 yn y pumed neu chweched safle. Stephen Roach o'r gref ynwy. Ie, nid y Stephen Roach hwnnw nath ennill y Tour de France yn 1987 gyda llaw. Ac o'r bod rhywun yn dechrau meddwl. Dyna pa mor agos mae Cilin. Does na ddim i ddewis os erwn cyntaf ail a thrydydd. Roach, Killeen a Crawford, a Field yn y pedwerydd safle. Sut ti'n ei bet ni, pwy sy'n ti'n ei? Wel, mae Field yn y lle iawn yn diwedd, ti'n gwybod, gyda'i brofiad e, bydde ti'n dysgwyl y bydde fe'n yn dod i'r blaen. Mae gydag yr stamina, ni'n gwybod hynny, mae wedi ennill y gyfres y genedlaethol, mae wedi raso hefyd ar y cyfandir. Bydde rhaid i ti roed arian arno fe. Ti ddim yn gwybod wyt ti? Na, na, so siawt da os o'n i fo, ond so neis gweld Roach ma'n... Um, Dio, mae'n byw'n bell yma, yn rhaid pwys da ddi, ond... Wel, mae'n Gymro. Well. A mae wedi ildio pedwar safle'n sydyn reit wrth i Peyton ddod i'r blaen. Oedd yn debyg nath o jyst gadw nhw fynd yma, doedd oedd o'n eisiau rhaid llawer o llawer o'r brwydiad. A Peyton yn hen gyfarwydd a, a brwydro ysgwydd wrth ysgwydd ar uh, basis criteriums yn diwy yng nghanol y trefi a'r dinasoedd yn ystod yr ha. Dyna fe. Mae'n uh, bach yn trwm ar y beic yn diwedd yr ail safle yn y fan yna. Bach yn tal iawn. So ti'n gweld yma mae Tony sôn am fod disc brakes ac um, uh, cantilever brakes. Mae lot o hein ar yr, uh, just y cantilevers yn y bryd. Clean. Clean. Mae Arwen wedi cystadlu mewn cystadlaethau beicio mynydd yng Ngem Olympedd 2004, 2008, 2012 hefyd. Yn un tren fach trwy'r pits. Celin Crefn wedi dod o'n unlle, Lewis Crefn. Mm, Mae'r pac yma o um, nhw 5 o 6 yn nhw, maen nhw'n newid drosodd o hyd o... A debyg iawn bydd nhw am dipyn newid drosodd, dwi'n meddwl. Lewis Crefn, optegydd o Rochdale. Wel, mi ddylse fe weld i gyfle, ond mae hwnnw'n uh, yn cynnig ei hunan.

Lewis Craven, yr optegydd o Rochdale. Ar y flan, rasio hewl yw ei beth e. Felly nala sydd ddim yn ofan mentro pan bod hi'n mynd yn dyn ar y corneli yma. Wel, ni wedi cael beth uh, pedwar neu bimp, siwr o fod, yn mynd i'r blaen yn ystod y, y chwarter awr agoriadol. Lewis Cylun yn yr ail safle. Uh, Steve Roach, Payton, Crawforth a Field. Dyna bod o'n beth diddorol o yr uh, politics yna fo, bod os wyt ti yn y blaen, twa, ti, mae dy noddwr wedi mynd i gael lot mwy o coverage achos ti ar, ar y teledu, da ni'n siarad amdano fo. Wel, ni'n gweld hyn yn aml iawn y Tôr de France yeah. yn dyn ni, ti'n gwybod, ni'n gweld rhywun sydd nad sydd yn gobeith ag e o ennill y Tôr i hunan, a falle dwi'n gobeith o ennill cymal hyd yn oed. Ond bydd e allan ar ben ei hunan am hanner cant, trigen, A mae enw allan yn 40 kilometr falle, ti'n gwybod? Uh, y nodwyr sy'n talu, dde. So... Mae pob eiliad ar y teledu werth uh, pint neu ddwy. Lewis Craven. Sgwn i fain mwy fydd yn galw yn y siop yr yptegydd yn Rothschild bore fori. no, Liam Clean yn dofynu o. Dwi'n meddwl na Clean yn mynd i wneud move anna fo cyn bo hir. Griff yn uh, tychan tipyn, mae e ar ben ei hunan. Uh, Chydig bach i lawr y drefn ar hyn o bryd, a mae'n gwybod bod Alex Payton i bartner e i fyny'r ffordd. Peyton a Griff gyda llaw uh, wedi arwyddo am dymor arall gyda Pedal Heaven. Uh, wedi cael canlyniadau da ar y ffordd y llynedd. Ac felly uh, penaethiad y tîm yn hynod falch o fedru uh, cynnig cytundeb pellach iddyn nhw a bod y ddau wedi cytuno. Craven. Sane cochion yna. Cilin yn pwyso. Yr ôl ti'n gweld clean eto. Ddim efo rili really efo noddwyr, mae'n jyst yn gwsio du i gyd enw fo. Achos dydy o ddim, dim cyclocross ydy sport main o. Felly debyg iawn uh, bod i'n noddwyr o, dyn nhw'n mynd, dyn nhw'n noddi o'n cyclocross mo jyst wneud o ran i dreinio mwy na'm byd arall mwyn wneud o'i. Mae'r boi yma yn agor chydig bach o fwlch ar rhywun nhw o'r gweddill. Dwi'n fel ni mae'n ymddangos. Peyton uh, Crawford a Field. Dwi'n gwneud fel tu ôl nhw. Field yw hwnna. Field. Ie, yeah. Crawford. Mae Pate yn bedwarydd a phumed. Mae'r pac yn dod nôl ti gwybod eto, an, ni? Mae di e pimp yna ar y darnau tin yma. Yma, Craven yn mynd yn uh, gymharol rhwydd. Ond mae'n gwybod bod na feicwyr cystal os nad gwell nag e y tu ôl iddo fe. O, mae'n edrych ar hyn o bryd, Lewis Craven. Roedd teg, mae'n gallu... Um, mae'n symud y beic yn, yn rhwydd o gwmpas, ti'n gwybod, ar y corneli yma, mae'n rili really cymryd y llinellau da. Mae'n esbendio, ond debyg iawn, mae'n tynnu'n ôl wan i adon nhw basio. Ie, meddwl falle Bore am i Liam Killeen yn gwneud chydig mwy o'r gwaith. Mae'n anarferol gweld y Liam Cilin i fyny ar flaen y ras mor gynnar a hyn, oherwydd dod yn hwyr mae e fel rheol, dyna'i dactegau fe. A trio ysgwyd, dwi'n credu, ysgwyd Ian Field oedd i ar i, uh, i olwyn ôl, ma nhw, a falle bod nhw'n gweithio gyda'i gilydd Cilin a Craven fan yma. Ti'n gweld Field hwnna, jyst yn edrych, jyst yn concentrate o gwybod Reit, dwi tu ôl hein, just sticio efo nhw. A na i bwsio drwad pryd, pryd maen nhw'n cychwyn blino, na i gymryd o, dyna beth mae'n meddwl. Ie, Field yr unig Brydeiniwr sy'n cystadlu yng nghyfres y trawseiglio byd. Gorffennodd e'n ddeuddegfed yn y cymal yna, yr unig gymal i'w gynnal ym Mhryden yng Milton Keynes, diwedd mis Tachwedd. Mae Craven yma, chwarae teg, mae'n fo bwer am o'n rili gallu symud y beic na fe. Ti'n gweld i Owen Cefn o'n symud o gwmpas yma na, ddim yn boddo fo gwbl. Drwy ruts mae wan. Yn byd o gwbl, jyst bomio hyn. Mae wedi mynd yn llydan yn y fan yna. Mae wedi gadael uh, well, tri a phedwar i ddod hi bod o fe. Wedi wneud uh, i siwrne lawr y tu blaen. Tro Cilini i fan hyn nawr. Mae yna ddoi o dîm uh, Hargroves yn dod Hagro Cycles gyda'i gilydd. Mae'n un help. Field yn yr ail safle. Y tu ôl i'r beiciwr mynydd. Mae nhw'n mynd ar y, y syth na ochr all y cae a fanna maen nhw'n tîm o'r gwynt mwyaf. Felly fanna mae'n bwysig i sticio tu ôl i gilydd ond mae'n anoddau ar y boen y ffrynt. So mae Field yn bod yn, uh, yeah, glefar iawn aros yn ôl. Ie, yeah, maen nhw wedi colli uh, Stephen Roach. Cilin. Wedi bod ar y podiwm bimp o weithiau yn y bencampwriaethau yma. Ni ennill y fedal arian, wedi ennill y fedal efydd hefyd yn erioed yr air. Ti'n gweld o ran edrych ar build clean o, faint mwy o stocin ydi o i gymaru a field, mae'n lot mwy sgwar a i, i gael muscles beicio mynydd, ti'n rhyw? Wel, fydde ti'n mynd dweud nad yw e'n ddim byd ond beiciwr mynydd, a timod beth sy'n 'y nharo i? Fydda i'n gweld Chris Froome yn reidio yn y Tour de France, a mae'n edrych mwy fel beiciwr mynydd nag yw e feiciwr ffordd, y ffordd mae e ar y beic a'r pennerliniau yna allan. Allan, ie, ie. Peyton. Yn wir yn gael stint yn y ffrind. Pawb on field yn ôl i golwg. Ie. James, yn y North West Varsity Awards a megis y... Field yn yr ail safle. Ah, a Peyton wedi bwrw carreg neu rhywbeth yn ôl ei golwg i oherwydd droiodd yr olwyn na ddim ac yn sydyn mae'n ôl yn y trydydd safle. Craven yn bedwerydd a Killeen yn sydyn reit lawr yn y pumed safle gan adael Ian Field ar y blaen. chwech yma. Wedi torri'n rhydd o'r gweddill. Mae twy wedi gochyn mynd, mae'r hael wedi mynd i ffwrdd yn ei, a mae'n gochyn uh, mynd yn dwyll na braidd. Ian Field nawr yn y safle lle mae fe fwyaf cyfarwydd ag e, lawr y tu blaen. Digwyddiad na ar y ddringfa fer yna lle gollodd Alex Payton olwg ar bethau. Mae Field, wyth ar ugen oed. Mae Field yn mynd i atacio o'n. Rhoi push da fewn, swn i'n fel, a ni'n syldio aros yn y ffryd na tan y diwedd. O, i fyny'r y ddringfa fach na'n yn rhwydd iawn. Bob tro oedden nhw'n cyrraedd y ddringfa fach yna, fydd yna chydig bach llai o fywyd ag egni yn y coesau.

Cyfres y Bipos Trophée a'r Super Prestige ar y cyfandir. Ond dyw e ddim yn yr ugen ucha yn Mhencampwriaeth y Byd yn y gyfres honno. Yr cymal ola i ddod yma bythefnos yn Hwch ar Haida yn yr Iseldiroedd. Mae'n ddigon da heddi. Chwilio am ei bedwaredd bencampwriaeth o'r bron fan hyn. Pencampwriaeth Pryden yn yw. Stephen Roach, pencampwr Cymru nawr yn y chweched safle. Yn ôl arwen yn gynnar.

llethr yn pointio ffor rong a ma na rut mowr ni wedyn ma nhw'n goro mynd ar y deg yna. Ie oedd hi'n ddiddorol pan gyrhaeddon ni Merthyr Cyntaf bore ma doedd hi fynna oedd y beicwyr i gyd yn crynhoi yy i weld sut oedd y gymod a'r cornel tin yna. Dwi'n mae'r ger uchel iawn ydy yn ôl i golygu, mae'n troi yn, uh, yn gorwydd. A mae lot o sgil i fod yn uh, spinio, maen nhw'n galw fatha i fod yn peidio yn y ger sy'n rhy um, galed a ger sy'n rhy hawdd i ffeindio'r ger iawn a i ffeindio'r rhythm iawn um, mae gyd i wneud efo sut da chi'n um, yn breiddio ti'n gorfod i bob pedal ti'n ti cymryd llwnc o aer i fewn a aer allan fel tai, um, a cael rhythm da, ffeindio geir na i'r all. A, uh, Mae'n sgil sy'n cymryd amser i ddysgu, diolch diolch yn rhywbeth sy'n hawdd i ddysgu'n syth. Ac ie, uh, yeah, mae o'n spinio neis. Nice. Diddorol gweld yn sefyll i fyny allan o'r cyfrwy fyna ac yn pwyso nôl i roi mwy o bwysau ar yr olwyn ôl yna. Mae'n siŵr bod hi'n cydio ac yn gafel. Ie. Yeah. Dim eisiau gormod o bwys ar yr olyn flaen, felly di yn hawdd cyn tros y, y cyrn blaen yna. Ne, mae'n digwydd. Ian Field wedi cysgodi uh, y gweddill am uh, gylch cyfan. Yn cadw allan o drafferth pan nath crefn neu pidn yn y trac oedd e i drefferthion. Na fe welodd ei gyfle. Ac ar y darn hawsa, siwr o fod, o'r cwrs yma drwy'r pits. Fe wasgodd e ar y pedale ac i agor bwlch a tipyn ôl e dydd y rhyngddo fi ar gweddill erbyn hyn. Neb o fewn golwg i Ian Field. Gweddill yn brwydro am y medalau arian ag efydd yn ôl i golwg chi. Wrth i Ian Field, y pencampwr am y tair blynedd diwetha, ddod i fyny at y llinell derfyn yn lawr trwy'r gers. Liam Killeen Mae Jody Crawford ar ei ware, Craven yn y pellter yn y pedwerydd safle. Mae'n gwneud y gamp i edrych yn hawdd yn diwe i Enfield dros y rhwystrau yna, dros y, y clwydi. Yndi, chwarae teg, maen nhw, um, maen nhw rili'n really gallu just, ie, yeah, mae'n edrych yn hawdd i, i be maen nhw'n neud, ond mae Teas mae mor, um, mor skinny a maen nhw mor fatha unpredictable beth sy'n reidio fo, maen nhw'n gallu mynd i chwyth i'r dde ac yn Twitchy i gyd i gymaru â be dwi'n neud beicio mynydd dwi efo suspension mowr ar y beic a although ma'r ma' tracs yn lot mwy anodd ond still swn i'm yn licio reidio beic bach efo teiars bach dros lumps mowr. Ie, yeah, wy'n edrych lawr i'r uh, ochr bella na tu hwnt i'r car rygbi. Mae Ian Field, wedwn ni, ar ryw gan metr a hanner, siwr y fod rhyngddo fe a'r ail a'r trydydd. Uh, mae hwnna siwr o fod uh, yn gyfystyr ar i'w ddeuddeg i bymtheg eiliad falle. Hmm. Ian Field, uh, pen wythnos diwetha, er iddo ennill y gyfres uh, y tlws cenedlaethol ail oedd e, ond oedd ail yn ddigon iddo fe yn y Derby y Sul diwetha, yn enillodd Grant Ferguson sydd wedi ennill y bencampwriaeth i feicwyr dan dair ar hugen yma heddi'n barod. Fydd e ddim wedi gwneud gormod o'r wythnos hon, gorffwys mae'n siŵr a cadw'r olwynion i droi heb wneud gormod o waith caled. Oherwydd yr adeg yma o'r tymor mae'r gwaith caled wedi wneud. Do, mod i, mod i gael tymor da, chwarae teg. Yn ennill yr uh, y, y pencampwriaeth Brydeinig y series de. A so neis o'n topio fo off efo hon, nath o'n neud dybl. Ie, gan anadlu yn ddi ymdrech yn ôl i golwg i'n dod i fyny'r ddringfa fach na fanna. Cilin. A'n agos iawn at y, ar y ffens. Yn ffodus bod y pedal heb gydio. Nawr i gadael Crawford i ddod trwodd i'r ail safle. Fe jyst golli balans o fanna, gyda'n pwynt o'r ochr rong. A mae'n gobl yn beth anodd yna sy'n cwchym mynd un ffordd i, i newid y, y pwysau'r ochr arall. A dyw Cilin ddim am ildio yma, yna sicr y tîm mae'n ôl yn yr ail safle. Hmm. Wrth gwrs wedi sychu allan dipyn oedd hi'n ddwrnod uh, go arw, wel bore ddoe yn sicr pan oedd uh, rasus uh, y beicwyr hun yn ddynion ac yn uh, ymfenywod. Ond uh, mae yna heilwen wedi bod ddoe, does na ddim glaw wedi disgyn uh, dros nos. Uh, cwrs ychydig yn uh, Ludiog yn lleidiog mewn manne, ond wedi sychu allan gan fwyaf. O'n i'n gobeithio sa'n glawio fath oeddwn i'n bed, e? Wel, siarad ag Alex Pitt yna ag un neu ddau arall o'n i'n gweud, wel, gofyn pa fath o dywydd sy'n chi'n, pa fath o model sy'n chi'n licio. Wel, glaw yr hen destament, medden nhw, a mwd, a mwd, a mae fynd yn cynnig i, a mwd eisteddfodol, meddwn ni, ond ddech chi'n gwybod beth yw hwnnw, o le i chi'n dod. Na, mae'n sport cweit diddorol o ran bobl sy'n hoffi o. Mwy o mwd sy'n yna, mwy o glyb ydi o, gorau ydi o. Chos mae'n neud o'n bach mwy technegol a ie, mae'n neud o'n fwy diddorol, really. Dio ddim yn just i neud o yn wahanol i beicio ffordd. Mae'n fwy slip a mwy o mwd sy'n yna. Yn peri'r beicwyr gorfod meddwl mwy dros ei hunain, ynddo? Ond mae'n sport diddorol, chos mae o all the way o um, drwy y geiau i gyd, felly mae'n dechrau off, geth i fod yn braf, a wedyn adeg dolyg ffordd yna, felly bod yn ganol eira, glaw o falle wedyn. Ond mae'n caniatau i rywun sydd yn ymddiddori mewn, mewn beicio um, i wneud rhywbeth rownd y flwyddyn, yn diwe? Ddim ond gret. Um, to, ni fel Liam Clean yma, mae'n gystadlu yn yr Olympics. uh, yn beicio mynydd cross country a, a mon wneud y, y cwpanau byd cross country ond wwan ydy'r uh, tymor i ffwrdd iddo fo a mae hwn yn gret o, o beth iddo fo i gadw fo ar, ar ei draed o ac uh, gadw o'i dreinio'n galed. Chydig o dan uh, hanner y ras i fynd o hyd a uh, Field yn barod Yn dal i fyny gyda'r beicwyr sydd yng nghefen y ras yma. Dyma fe'n gwau i ffordd drwy'r y beicwyr ar radda yn y ras. Mae ni hefyd yn adlewyrchu pa mor gyflym y mae e yn mynd ac eto pa mor gywir yw i, i leiniau fe. Cilin Enillodd medal aer i Loegr yn y beicio mynydd yng Nghemer Gymanwlad yn 2006, efydd yn 2002, chweched yn Glasgow y llynedd. Dyna Celin, y beiciwr mynydd, yn ei sôn amdano, tro'r lawr, yn helpu fe rown y gornel, Crawford gydag y crefn o fewn cyrraedd. Ti'n gweld ar y steil clean fod o'n feicio mynydd efo'r droed na allan. Pwyso ar elbow na fewn a just slamio fewn. Ond dwi ddim efo'r um, efo'r techneg o, o gadw'r egni gymaint na dda ag, ag, um, ag yn y blaen yma yma. Mae'n y steil yn os yn perthyn i, uh, i Ian Field. Ron oedd wedi nwy bod y galienni i'r Gavin Big. A mae'n ei edrych mor hawdd. Diolch yn eich o fod llawer o emosiwn yn ei wyneb ar wrsydd, mae'n just yn... A boes boring yw boes. Un gwyneb sgynno fo. Game face. Ie, diolch yn hapus, diolch yn dris, mae'n just yn focused. Mae'n focused ar y gol, ti'n gwybod, mae'n gwybod beth mae'n mynd i wneud. Mae'n pedlo ar y checks, mae'n pedlo, mae eisiau breakio ar ei break checks o. Mae'n llym cymryd i lygad na i feddwl o'r i ar y gwaith o'i flaen ar yr un pryd. Tipyn o fod yn casglu nawr o gwmpas yr olwynion yna. Gofyn bod yn ofalus, oherwydd mi allai gael ei ddal. Ie, falle, gwn i weld pryd wnaethon, os, os, os, os wnaetho. I swapio beic neu beidio? Ie, yeah, welwn ni mewn lawr rhyw ddwy dair ger. Dyma'r y pac sydd yn cwrso'n cael ei harwen gan Cilin, Jody Crawford, Lewis Craven. Stephen Roach yn dal yna, serch hynny. Ti'n gweld y shot yma sy'n gweld i teiars nhw. Faint mor uh, soft dyn nhw. Ti'n gweld nhw gyd yn squasho ar y tarmac yma, achos maen nhw mor isel, maen nhw angen y grip yn y cae. Nhw fyny 15 PSI, 15 PSI. Sy'n gopio'n oesau o beic sborf yn ei gant. Mae'n ceisio cael cymaint o'r deiar a sy'n bwysig a sydd yn bosib ie, ar, ar y trac. Ie, yeah, fel, achos dos a ddim, to, a ddim suspension ar hyn wedyn, dos am gif o gwbl os oes ti'n eithio bump neu eisiau mynd o gornel a, a cael y teiar, mae'r teiar yn, yn, yn, fatha, beth i gael dwi'n chym?

Ond ni'n gweld fanna, mae yna section glib yn fanna. Mae hyn i gyd yn uh, beicio drwy iddo fo, oedd y juniors gyna, oedd nhw gyd yn gorfod goff. Yn dangos techneg yr, uh, yr elite yma. Ac eto pan oedd uh, y tri yma yn dod i fewn i'r uh, llwybr hir na lawr y cefen, oedd Ian Field yn, yn ymadel. Uh, felly mae'r bwlch wedi agor i ryw uh, ddau, dri chan llath cysyru sydd yn ni'n dweud erbyn hyn. Oherwydd ar y llwybr, ar y cymal, ar y y cylch ola yna, o'n i'n lle gweld y, y, y pac yn cwrso tipyn yn nes at Ian Field nag un o fan yma. Cilun a Crawford a, a Craven. Dyma'r frwydr am yr, yr ail safle am y fedal arian, a 200 a hanner y bunnoedd. O, mae tri yma, maen nhw'n debyg o fod maen nhw'n gweithio fe gilydd, achos maen nhw gyd yn swapio gwmpas ar y blaen, a y gol iddyn nhw mwy na yn byd ar hyn o'r bryd ydy i ddal fyny efo ffil a wedyn brwydro. Ie, yn ddrwg gen i Emyr, gan bod yna ddau o dîm Hargrove Cycles yn y, y pedwar blaen. Maen nhw'n edrych yn, uh, yn ffafriol iawn ar gyfer gwobr y tîm. Hope Factory enillodd y llynedd. Yma yn y wobr hefyd i'r tîm uh, cynta ar draws y lein yn ôl i safleoedd. Cyn un oddi ar Ifeic erbyn hyn. Yeah. Cochwrth yn penderfynu aros ar Ifeic. Ac yn cael y gorau honi? Na. Rwy'n fydd ar stamina sgwn i uh, o'r tri yma erbyn y diwedd. Mae Field ar y chwith o'r llun inni, a tri sy'n cwrso ar y dde. Dipyn o gap yn Field wan. Debyg iawn bod o'n uh, cychwyn rhedeg i ffwrdd o'i. Le wyt ti'n gweld ma fe'n ennill tir ar y gweddill? Mae'r tri yna gyda'i gilydd, bydde ti'n dysgwyl y bydde Bydden nhw chydig yn nes na maen nhw oherwydd mae Field ar ben ei hunan. Mae rhaid bod e'n uh, yn ennill arnyn nhw yn rhwle ar y darnau gwastad, ar y darnau tin, ble mae'n ennill tir. I fod onest, dwi'n rili really meddwl, um, mae'n ennill yn bob man, ti'n fawr, dio ddim, beth mwyaf mae o'n gwneud ydy, diolch yn ei mistakes, mae'n reidio yn smooth, diolch, ti'n fawr, diolch allan o, o siap byth, mae'n ma just yn, gwbo be i neud mond neud o 'di o'm yn mynd yn wych a dim mistakes a ma' t'wo' chwarter eiliad ar bob section yn lot gwell na hanner eiliad ar un section. Ti'n meddwl bod y tri 'na sydd yn cwrso bod nhw wedi penderfynu wel Ian Fields mynd i ennill hon ond newn ni frwydro rhwngddo ni'n tri ac yy newn ni amseru'n ras yy yn ôl y gofyn? Ie yeah, falle ie. Yeah. Mae'n chwilio am bob darn o, o dier glas. Er, gallu hwnnw fod ychydig yn llithrig. Just gweld, dwi just ddim yn wastig. Ni'n eich ddim yn y ger iawn. Diolch yn um, mi fewn yn rhy ffas. Dwi'n gorfod breicio, colli'r egni na. Mae'n just yn... Uh... Pellter, y tri sydd yn cwrso. Dod ar draws y llun o'r dde i'r chwyth. Ond dyma'r cyffur blaen i chi. O Ashford yn swydd caint. Ian Field, 8 ar 20 oed. Oedd e'n darbu 20 mis yn ôl. Wedi ennill y bencampwriaeth yma dair blynedd o'r bron. Dwi'n mynd gweld neb yn ni Atal e rhag wneud un beder allan o beder. Beth dwi eisiau gwybod i sut goblin bod i ddiw o'n yn freezing. Ie, yeah, wel, ti'n gwybod, dwi wad e ddim yn cyflyru o gwbl y mwyn i. Yn clean efo mwy o sens, mae fy mynd i ganol. Beiciwr mynydd a sens, siwr ydych chi'n geiriau, na'n ffitio yn yr un brawddeg. Oi. Na, Crawforth, ni wedi gweud gormod am Jody Crawforth yna yn yr trydydd safle. Oedd yn arwen y gyfres genedlaethol na Field i hennill, oedd i tair rownd o Guildford, hynod y gystadleuol. Mae bartner e, Ian Field. Ei techneg gafon o Polyn. Ac eto yn dal i fyny gyda beicwyr yn is i lawr y drefn. Alla hynny fod yn rhwystr, ond mae fyny iddyn nhw, yn orfodol iddyn nhw, i dynnu'r ochr. Dyn ni'n gweld uh, cryfder y gwynt yn chwythu trwy'r uh, rhibanyn a naill ochr a'r llall i'r trac. Felly dyw e ddim yn, uh, yn rhwydd i'r beicwyr yma. Maen nhw'n dod i fewn i'r gwynt ar adegau, yn gwynt y tu ôl iddyn nhw ar adegau eraill. Ac uh, dyma ni. Heb golli yr un cam o un beic i'r llall. Beic chydig yn lanach. Ie, yeah, mae'n bwysig hefyd i'r noddwyr i, um, i, i newid beic. Achos Mae'n beic glân o hyd yn eich o ellau ar y teledu a mewn lluniau yna yn be di beic budr yndi? Ydy, ond os wyt ti lawr y tu blaen, does na fawr o fwd yn mynd i gael ei luchio dy wyneb di chwaith a does neb yn mynd i luchio llwch i wyneb y bychan yma, oes e? Glir lawr y tu blaen. A fe gawn ni weld wrth iddo fe groesi'r lein fan hyn, newn ni fesur, newn ni roi'r cloc arno fe. Deugen eiliad dros y dwy funud y deugen. Nipyn does. O'n i'n awgrymu bod yna rhyw 20 eiliad ag e mewn llaw siwr o fod. Sy'n am ddim, nag os na fwy na hynny. Mae'n dod lan at 20 eiliad yn dweud. Y bwlch, gwnwyd, dyma nhw. Mae dros 20 eiliad erbyn hyn. Nes at uh, hanner munud yn ôl i golwg hi. Ti'n gweld y poen ar y gwyneb Liam Clean yma. Mae'r Ian Field jyst yn smooth yn mynd drwad. Ni a gwybod bod yna rhyw 20 munud i fynd eto. Tri chylch o'r cwrs. Mae'n gwrs digon, uh, digon heriol i bawb, ond uh, y gore mae'n ymddangos. Welon ni Helen Wyman yn ennill uh, yn gampwriaeth y, y menywod yn gynharach yn allithau hefyd uh, y cwrs yma i edrych yn hawdd. Pwy sydd wedi uh, llwyddo os gwn i i uh, I warchod tipyn o'r, or egni na os oes na egni ar ôl o gwbl. Cilin Crawford, Cryfn. 200 a hanner y bunnoedd i'r ail, 180 i'r trydydd, 100 ag ugen i'r pedwerydd. Cilin yn mynd yn llydan. Mae'n o'r ail gylch o'r ras yma. Mae Ian Field wedi arwen Bras un dyn yw hi. Bras ola y prynhawn, y ras ola o bencampwriaeth Pryden. Mae wedi bod yn benwthnos llwyddiannus iawn fan hyn yn y fenni.

Ie, yeah, mae'n gwneud i di'n feddwl rhywsut pan o'n i'n codi bore yma tua hanner awr wedi chwech, o'n i'n meddwl, wel, bydd ein teithio'n gysurus braf lawr i gyfeiriad uh, y fenni ar y bechgyn yma wrth gwrs yn codi a gweld falle bod hi'n chwythu yn go arw bod yna, bod yna fod yn rhywbeth newid i'r i'r siwtiau tenau yma gan wybod falle mae dyna'r gorau bydden nhw'n teimlo drwy'r dydd. Oherwydd mae'r tymheredd wedi gostwng rhyw radd neu ddwy eto. Do, mae yn sport gea ddo a maen nhw, maen nhw'n expectio fo yndi, twa. Mae fod yn lyb a fod yn oer a fod yn horrible, dyna, dyna ydy'r sport, dwi'n rhyw. Ie, dyna'r her. A braf gweld oedd y beicwyr ifanc iawn yn mynd ynghyd a, a chwrs arbennig iddyn nhw yng nghanol y cae yma, a nhwthe hefyd wrth i bodde. Ydy, mae'n gret. Mae'n apelio i oedran ofnadwy o fawr i ddydy. I fod o yr hen foes 50 ag uwch i o geifanc 14. Ydy, mae'n gamp i bob oed. Mae nhw gyd yn mental. Dyma ras am yr ail safle. Cilin, y Crawford, y Craven. Beicio'r mynydd a beicio'r trawseiclo, beicio'r ffordd yn, yn uh, cydwaru safle fan yna. Mae o'n sport really gwahanol i lot o sport. Mae'n quite puzzling be, be, be sy'n apelio gymaint, ond... Wel... Y poen, yr oer, yr mod, yeah. mae gyd yn sowndio ar bapur fel rhywbeth Wnes ti Griff Lewis yn tynnu'r ochr yn y fan yna yn gadael i yn ffil fi'n ibo. Ie. Yeah. Mae'n Griff, mae'n mynd. Ond ie. Yeah. Dyna Griff. Yn ymarfer ar gyfer uh, camper ha, wrth gwrs pan fydd e'n ôl ar ei feic ar y ffordd. Mae hwn yn ymarferiad da iddo fe yn cynnal yr, y ffitrwydd drwy fisoedd y geia. Edrych ymlaen at rannu sylwebeth beth gyda geir a Tôr de France, lenni eto ar S4C, hynny y mis gorffennaf.

Ian Field ar ei ffordd. Cillian yn gweithio'n galed. Chydig uh, dros uh, ddau gylch o'r uh, cwrs mae'n mynd, beth yw e, rhyw ddoi gilometr felly? Chydig dros hynny. Gwrdd y fyd alair yn ddiogel. Ddeugain eiliad yn gwahanu Field ar gweddill erbyn hyn. Y bwlch yn agor gyda phob troiad o'r olwyn. Mae'n ymddangos. Ie, ni yn ei chanol ei fan hyn yn rhif y ras y dydd. Pencampwriaeth y dynion elît, a ni'n edrych ar y gorau o'r goreuon fan hyn, rhif un, fe yw'r prif ddetholyn, Ian Field o Ashford yn Caint, beiciwr wyth ar hugain oed, yn gwau y ffordd nawr drwy weddill y beicwyr, mae wedi dal i fyny gyda cynffon y ras yma. Oedd hi'n dipyn o ras Emyr Davies ar, ar y cychwyn, a phawb mynd fel lladd nadredd i gael y blaen, ond fe gadwodd Ian Field i hunan allan o drafferth, cyn dod i'r blaen beth ar yr ail gylch? Do, nath ni weld o'n, uh, oedd o'n sticio tu ôl dipyn yn dechrau yn y pedwerydd trydydd lle, ond oedden ni'n gwybod iawn, oedd ni'n fetio do, pwys beth sy'n fod wneud. Ac uh, ar be'r ail lap oedd o, dwi'n meddwl, bwm, reid y, reid y pedal i lawr off o fo. Ie, yeah, mae newydd sylweddoli nawr, mae rhyw ddau gylch sydd i fynd, fe welon ni fe yn codi fysedd yn y fan yna. Mae gydag e rhyw ddeugain eiliad siwr o fod erbyn hyn o fantais ar y gweddill. Fi wedi gweld dau neu dri o reidwyr eraill yn mynd i'r blaen yn gynnar. Steve James i Barter, partner Field yn y tîm Hargrove Cycles, a partner arall fyna yn y trydydd safle. Jody Crawford i hwnnw yn y coch. Liam Killeen yw hwn, arbenigwr ar feicio mynydd wedi cystadlu uh, yn gemau gyman, uh, gemau gymanwlad, uh, gemau Olympaidd hefyd uh, i Bryden Fawr. Y brwydr yw hi am y fedal arian fan hyn ac yn y pedwerydd safle yna mae Lewis Craven, yr optegydd o Rochdale. Dyna y ras i ni'n gweld o'n blaen ni am y fedal arian, ond mae'r fedal aer fydden ni'n teimlo, wel yn sicr bron, yn saff yn nwylo Ian Field am y bedwaredd blwyddyn o'r bron. Ni, mae Field wedi cael tymor ofnadwy o dda, mod i ennill yr uh, y British Series i gyd, really. Nath o, nath o mennill yr, yr un ola, ond uh, nath o rapio fo fyny, do. I ar feisydd uh, Ysgol Harrier Wythfed fan hyn a chanolfan hamdden y ddenu lawr y cefen yna. Mae Ian Field yn mynd ar hyn o bryd a mae'r bwlch yn agor rhyngddo fe a'r gweddill gyda phob troad o'r olwyn. Dyma y ddarn anodda y cwrs mae'n siŵr gen i dros y tlwydi yma a dyma lle mae'r mwd hefyd ar ei ddyfna. a wyddoch chi ddim, Emyr, beth sydd o dan y mwd yna i gyd. Ie, yeah, mae mwd i mynd yn sticky ofnadwy wan. Oedd o bach mwy glyb bore yma, mod i sychu fyny sy'n neud o'n rhyw, rhyw fath o mwd rili really tew sy'n sycio'r egni i gyd o'na chdi. A rhyw ddwy noson yn ôl oedd na wynt uh, corwynt yn chwyrlio drwy'r fenni yma, fe gollodd sawl uh, cartre i trydan, oedd na ofan falle na fydde a'r pencampwriaethau yma'n cael eu cynnal, ond fe gododd y niwl a'r glaw fore ddoe. Oedd 'na gystadlu brwd yma, mae 'na gystadlu brwd wedi bod hefyd yn ystod y dydd heddi. A gwyliwch, does dim golwg o gwbl ar y tri 'na sy'n cwrso. Ian Field lawr i'r darn bach anodd arall fan yma. Dyna nhw y tri arall sydd yn cwrso lawr y tu hwnt i'r ceir rygbi fan draw, a mae'r bwlch erbyn hyn fydden ni'n meddwl Rhyngddyn nhw o'r bachan yma yn funud os nad mwy. Ai, mae Field wedi chwalu nhw chwarae teg. Mae'n rili ar y blaen a mae just yn... Mae just yn machine, mae just yn... Diolch yn colli dim egni, dim mistakes, mae just yn smooth, uh, beicio yn effortless, mae just, ie. Yeah. Ie, yeah, dwi ddim hyd yn oed yn frwydr yn erbyn y cloc ydy hi awr o, o ras, ag... Uh, Rhyw ddau gylch o'r cwrs y mae fynd. Dyma'r pits lle maen nhw'n gallu newid beiciau bod nhw'n dewis yn welwch chi ar y dde o'r llun. Mae Field ei hunan, yy, yr unig un dwi wedi sylwi sydd yy, wedi newid ei feic yy, yn, yn ystod y ras yma. Field, yy, dyna fe o dîm Hargroves Cycle. Yy, Liam Killeen, yy, tîm Specialised yy, fel rheol, ond dyw'm yn cael ei noddi fan hyn heddi, dwi'm yn meddwl. A Jody Crawford. Wel, mae Hargroves yn edrych yn debyg i bod nhw am ennill y gwobr i'r tîm. Ond y wobr ariannol o 500 punt yn saff, wydden ni'n meddwl yn nwylo Ian Field a'r bechgyn yma yn brwydro am ddau gant a hanner y bunnoedd i orffen yn yr ail safle. Mae yna wobrwyon i'r pymtheg beiciwr cyntaf ar draws y lein. Mae Clun wedi dewis i redeg fyny'r allt na fanna yn lle reidio. Ond doedd o'm debyg iawn bod 'na llawer o wahaniaeth rhwngstyn nhw rili. Dwi'n meddwl wneith rhywun o hein newid beic yr, yr tri 'ma'n brwydro am ail achos Unwaith fydd un off, nith y llall basio, wedyn, ie, yeah, swn i'n myn, anyway, swn i'n e. Mae'r ma tri yn yr arian, ond dim ond dau ohonyn nhw fydda ar y podiwm. Ie, yeah, eithi'n ddiddorol iawn yn y lap ola, dwi'n mwch, chos bydd hein yn rili really yn brwydro amdani isio en ennill yr uh, ail o trydydd. Ie, chydig dros un uh, cilch o'r cwrs yma i Ian Fields. Mae'n uh, yn gwau y ffordd trwy gweddill y cae. Gall hynny yn ei hunan fod yn anodd wrth gwrs, os oes yna feicwyr llai profiadol uh, yn y ffordd. Ond mae'r bachan yma'n hen brofiadol. Yr unig uh, brydeiniwr gyda llaw sy'n cystadlu yng nghypan y traws seiclo'r byd. Deuddegfed oedd yng nghymal Milton Keynes o'r gyfres, uh, yr unig gymal i'w gynnal yn, uh, yn y Deyrnas Unedig, a hynny'n ôl ym mis Tachwedd. Cilin, y beiciwr mynydd. Craven. Ah, mae'n Gwywo rhyw ychydig. Perygl o golli cyswllt ar y ddau y tu blaen iddo fe, a colli golwg hefyd ar y fedal efydd yna. Maen nhw'n mynd oddi wrtho fe. Ti'n gweld efo Craven, uh, diolch yn broffesiynol fel ti'n dweud, optegydd ydi o wedyn. Chwarae teg iddo fo am fod yn y ffrynt o, mae rai bod nhw'n rhoi dipyn o dreinio fewn efo'i waith o. Lle mae clean a um, field i gyd a heina, maen nhw gyd yn broffesiynol, dyna di gwaith nhw ti'n gweld wedyn. A mae fe'n brwydro nôl yn dweud Craven ni geisio dal gafel yng nghynffon uh, Jody Crawford a Liam Killeen. Liam Killeen wedi gwneud tipyn o'r gwaith uh, ymysg y tri yna sydd uh, yn cwrso. Ond uh, maen nhw gyd wedi cael eu cyfle lawr y tu blaen ar ryw adeg yn gynnar yn yr as yma. Ond uh, dim ymheuaeth am uh, y bachan sydd wedi creu'r argraff a dyma y bachan oedd yn debygol o'i hennill heb law bod yna rhywbeth rhyfedd rhyfedd yn digwydd. Uh, dyn ni'n wedi cael fawr o ddrama yn y ras yma. Ian Field, pan gafodd ei ben yn glir, mae o ddim dal nôl wedyn. Oedd o'n graftus iawn, doedd chwarae teg, nath o aros yn drydydd bedwerydd, a wedyn i safio yr egni a ddim bod yna yn y ffrynt yn brwydro ac yn sprintio a just mynd ar ei, ar ei pace ei hun, just fatha diesel engine a wedyn bang, nath o off. Ie, yeah, mi welon ni Stephen Roach o Drefynwy yn arwen yn gynnar, uh, pencampwr Cymru i we. Wedi ennill yn uh, Llanelwedd yn, uh, yn yr hydre. Na, nifer y weithwyr yma hefyd, fel y Cymro Griff Lewis, yn paratoi ar gyfer tymor ar yr hewl yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae'n gyfle wrth gwrs i, i gynnal y ffitrwydd yn dywe ac i wneud rhywbeth chydig bach yn wahanol na jyst uh, troi'r olwynion ar darmac uh, uh, nos a bore. Ynddi, mae'n rhywbeth lot mwy hwyl i wneud na bod yn uh, jyst yn eistedd yn y garage jyst i fewn ar y rollers yn, yn mynd trwy fel a ie, yeah, mae'n ma ma ddiddorol iawn achos Ti'n cael bobl o byd beicio mynydd yn cystadlu, uh, proffesiynol, proffesiynol, bobl proffesiynol o byd beicio ffor, a proffesiynol bobl o cros sydd yn gwneud hyn, hyn ydy season pwysica nhw, ti'n brwyl? Crawford. A mae'n gweld Liam Cillian yn gwasgu arni fel beiciwr mynydd tro'r lawr, rown y gornel, yr hen gornel anodd yna. Ie. Yeah. Lle mae'r rhych godd ofn o o fwd gludiog erbyn hyn. A ti'n gweld yn build clean bod nhw'n mwy sgwar na'r na beiciwr eraill o, o feicio mynydd yna. A ni'n gweld yma mae Field, mae'n bach mwy tenne, a mae'n newid beic eto. A, wel, y beic, wel, gyda gen dechrau'r ras wedi cael ei lanhau, ac fel wyt ti'n dweud, wel, os wyt ti ar y blaen a wyt ti uh, dan lygad y camera, yeah. wel, ti moyn edrych ar dy orau, yn dweud ti? Amen. Sôn am uh, Cilin yn y fan yna, uh, ti'n sôn amdano e, mae osgodd feicio'r mynydd ac e, mae'n ymladd gyda'r beic, mae'r peneliniau yna uh, allan, ond mae hwn lawer mwy cynnil yn diwy. Yndi, ti'n gweld o. Mae'n ma, peneliniau i fewn o dan i, i gyseiliau fe. Ie, yeah. mae Cilin yn lot mwy uh, agresif fel tai ar y, ar y secsiwn sechnegol, mae'n troi y beic o hwn. Ian Fields yn clywed y gloch ac yn gwybod i fod e ar ei gylch ola. ac o fewn rhyw ddoi gilometr i fedal aer arall i bedwerydd o'r bron ym Mhencampwriaethau Pryden. Os neb ar ei gyfile, a brwydr yw hi am yr ail safle yna rhwng Liam Celin, Jody Crawford a Lewis Craven. A falle mae brwydr rhwng doi wy erbyn hyn, Celin a Crawford, a Craven i'w weld yn mynd sian ôl. All tîm Hargroves wneud un gynta ac ail. Dyna fydd ar feddwl Jodie Crawford fan yma yn y coch. Chwarae teg, mae Clean yn... yn mae yn y ffrynt dydy, mae'n ma cymryd y gwynt i gyd i, um, i Crawford. Hwn awr hefyd ar i cylch ola. Mae hon wedi bod yn frwydr ddiddorol, ond mae Cilin Mae wedi ildio i safle fwy nag unwaith, ond mae wedi brwydro nôl eto i'r safle'r medal arian yna. Dwi'n sgwni iwan os wneud Crawford wneud i, wneud i move o a rili really pwysio drwad, achos mae wedi bod yn bildio a dio'n safe egni tu ôl clean. A mae Cilin yn gyson iawn wedi bod ar y podiwm bimp o weithiau yn y pum mlynedd diwetha yma. Arian ac Efydd ond eriod yr aer Uh, yr air, air wedi dianc go iawn le heddi eto, ond be fydd rhaid ddo fodloni arno sgwn i efo'r efydd, neu os da un ymdrech arall ddaw a medal arian arall iddo fe. Mae'n uh, gorffen rasis yn grif iawn fel rheol, mae'n edrych yn debyg falle i fod e'n wneud hynny heddi eto, oherwydd mae'n mynd amdani nawr. Mae'n rhoi gap just yma na wan do. Ie, be welwn ni gyferbyn a enwyr beicwyr fan yma, hanner cant tu ôl fyna i Killeen. Uh, Wel, hanner cant o eiliadau y tu ôl i Ian Field a Crawford eiliad arall y tu ôl i Killeen. Nigo Crawford yn ei bach o mistake yn fanna, nath o slipio fyny yn yr, yn y section mud dan y cae, falle nith yna effeithio o dipyn. No, fydd uh, Liam Killeen ddim yn poeni yn ormodol am hynny. Uh, Mae'r bachan yma allan o bob uh, trafferth yn uh, Edrych yn hwylus iawn, yn gysurus iawn, yn canolbwyntio i'r eitha. A phen weithoch chi ar ôl beth rhyw naw cilch o'r cwrs yma, mae'r hen lethr bach yna yn gallu bod yn un anodd tu hwnt. Cilin. Feicio'r mynydd. Rodd y cefn yna. Cry y mawr. Sprintio'n sefyll allan o... Mae wedi gollwng Crawford. Dwi'n cael ei bod crefn wedi dod trwy ddod i er trydydd safle. Ydy, mae e. Yndi. Wyt ti'n sôn am y camgymeriad na nath Jodie Crawford. Mae wedi costio'n ddrud, mae wedi costio medal efydd iddo. Mae wedi costio deugen pint iddo hefyd. Wy'n credu, sy'n ni'n ymladd yma medal efydd, fi'n credu bydde well gan i gael y deugen pint. Nôl i fewn i ardal y pits. Gen i weld Benydd Craven o'n os ydych chi dal fyny. Nawr, Cillian, chydig bach o drafferthion fan hyn yn gynharach. Dim bai arno fe, wela i I ddod oddi ar ei feic. Do, a nôl, o'n i'n gweld Field yn reidio fyny hwn, fel ti'n dweud, clean gath drafferth, ond oedd hitio'r polyn na, ac uh, mae hynna wedi effeithio ar ei hyder o rili, so mae'n rhedeg fyny o'n lle reidio. Ie, yeah, mae'n edrych yn saff yn diwy yn yr ail safle nawr, uh, Liam Killeen, rhywbeth, rhyw, well, ganllath, ganllath a hanner falle rhyngddo fe a, a Lewis Craven. Dim 6-7 eiliad fewn i'r goedwig ar y chwith fyna, Ian Field ar ei ffordd at fedal air ac at Rhys ucha'r podiwm a safle digon cyfarwydd iddo fe drwy'r coed. Ac yn gwasgu arni eto, digon yn sbar yn ôl y golwg chi gan Ian Field. Gŵr ifanc, wythar i ganoed o Ashford yn swydd caint. Dydw ddim yn eich yn bothered na, mae'n just ymlacio, di gwyneb dod i newid o gwbl drwy ras. Sam golwg poen ar wyneb o. Bach yn boring mynd allan yn beint gyda gynnes yn meddwl. Ie, yeah, siwr o fod. And, uh, a bod y beth y bo. Ia, mae'n ei dangos i'r gweddill sut mae'n neud. Ydych chi am uh, rasio gyda'r gorau fel y mae yn ei wneud ar lwyfan y byd, yn, yn lwyfan Ewropeaidd hefyd. Mae ma gofyn bod chi yn uh, yn ymwroli yn gofyn canolbwyntio ar, y, ar eich tasg. A does na fawr o amser i fwynhau llawer o, o bleserau eraill bywyd. Na, ti eisiau bod yn y top, rhaid ti roi fyny dipyn o bethau. Mae'r bachan yma wedi dal y llygad wedi creu argraff yna i yn sicr. Mae wedi, uh, wedi ymladd yn galed yn diwedio. Ddim wedi rhoi fyny o gwbl. Do, chwarae teg i Clean, mae wedi rili really rhoi iddi. Di bod ar y blaen, ar y pac na, di bod yn cael Pobl yn dilyn o, ia, chwarae teg. Mae fyny na. Ian Field o fewn clyw yr uchel seinydd. Fe fydd yn clywed i enw yn mewn rhai eliadau. Wrth iddo ddod rownd y troion ola yma. Ag ati wobr. Darn uh, technegol tu hwnt i'r uh, cyrtiau tennis a'r uh, cyrtiau caled sydd yn ganolog uh, i'r ganolfan hamdden fan hyn yn y fenni. Mae yna adnoddau ar dderchog yma. Felly ni beth bod wedi cael gwell amodau mewn gwirionedd. ar gyfer pencampwriaeth Brenin. Pawb yn canmol, pawb yn canmol y, y drefn a'r gweinyddu sydd wedi bod wrth gefn hefyd. Mae'n cymryd dipyn o waith i lwyfannu pencampwriaeth Prydain, ond maen nhw'n hen gyfarwydd a hynny fan yma yn y fenni. Yn ddiddorol edrych ar yr uh, amseroedd y laps, achos mae Ian Field, e, o'n i'n dweud bod o'n uh, consistent a falle.

gyda uh, y beicwyr ar y ffordd. Mae yna uh, gyda nhw, mae gyda nhw monitor o'i blaen yn nhw, yn dos, yeah, yeah, ar, yeah. ar cyrn y beic i wybod yn union uh, beth yw'r uh, y cyflymdra maen nhw'n ei wneud. Ond mae'r rhain... Sgynti mae amser i edrych ar y, ar y watch i... Mae ma nhw'n chweched synwyr gyda'r boes yma, mae nhw'n synhwyro. Mae'n instinct ydy, ydy. Synhwyro, ie. Yeah. Mae Field yn gwybod iawn. Dwy'r coed am y tro ola. I fyny ag i lawr y rownd y tro, ac i fewn i'r gwastad ar yn teimlo tarmac caled o dan ei drad yn dod at y llinell dderfyn lle mae'r lle mae yna dorn, lle mae yna gynulleidfa eisoes yn crynhoi, a dyma fe yn dod at hey. i wobr Ian Field, pencampwr Pryden yn 2012, yn 2013 ar ddeg, yn 2014 ar ddeg hefyd, a nawr yn pwnio'r awyr Ag o fewn beth rhyw ganllath, ddau canllath falle, at y llinell derfyn yna. Dyma fe, pencampwr 2015, y wen lydan ar ei wyneb e, Ian Field o Ashford yng Nghaint, 8 ar hugen oed, ie, yeah, cyfran nhw meddwl fe, 1, 2, 3, 4, o'r bron, dyna ni, ie, yeah, Hargroves Cycles, maen nhw wedi gwneud hi lenni eto, a swn i'n syni dim na nhw fydd yn ennill y wobr am y tîm gorau hefyd, ond heddi dim ond un dyn oedd ynddi ar ôl y cylch cyntaf yna pan oedd pawb yn brwydro yn erbyn ei gilydd, a Liam Killeen, beiciwr mynydd, yn gorffen yn ail, ydi ar y podiwm am y chweched tro, ond eto mae'r fedal aur yna wedi dwyllo fe, neu ddylwn i weud, perfformiad Ian Field yn benodol. 'di ddangos faint o broffesiynol i am field, o'n i'n deud dim emosiwn ar ei wyneb, a cadw y gyd fewn reit tan y diwedd a gwehen mawr ar ei wyneb o. Ie, yeah, Liam Killeen, a dwi'n chwilio am Lewis Craven. Fe oedd yn y trydydd safle, a gai fe sydd yn dod adre'n drydydd neu ydy Jody Crawford wedi dod nôl o'r pedwerydd safle. Na, dyma fe, uh, Craven, a'i Craven yw hwn, Dwi ddim mor siŵr. Ie, yeah, mae'r Sane Coch na. Dyna o'n i'n chwilio amdano, yr optegydd o Rochdale yn gorffen yn drydydd ac yn hawlio y fedal efydd. A Jody Crawford a fi oedd yn brwydro gyda Cilin a Cryfn am amser hir. Fe nath y gamgymeriad ar y cilch ola ond un ac fe Gollodd hwnnw fedal efydd iddo fe wrth i ni longyfarch De Ian Field ar ei orchest am y bedwaredd blynedd o'r bron. Fe yw pencampwr Pryden yn y seiclo traws dynion elît gyda Liam Killeen yn ail a Lewis Craven yn y trydydd safle. Wel, gewn ni fynd draw nawr at Owain Gwynedd sydd wedi cael falle cwmni'r enillydd, gobeithio. Ian Field, many congratulations, you crossed the line.